Aktar mistednin fil-programm Kalamita u jingħaqad magħna issa Kane Said mill-Aġenzija tal-Logħob Responsabbli. Insellimlek Kane. Insellimlek Marisa u nixtieq nibda billi nirringrazzja lilek u lit-tim kollu ta' Kalamita tal-li qegħdin terġgħu telqgħuna l-skeda oħra u xejn. Mela grazzi lilek Kane u l-mistoqsija tiġi awtomatika għaliex inħoloq din l-aġenzija biex anke wieħed jitgħallem jilgħab logħob responsabbli. Meta ngħidu logħob responsabbli? Għaliex naħseb min ikun lagħbi għalih xorta qed jilgħab b'responsabilità għax kieku naħseb jirrealizza u jieqaf imma x'inhi logħob responsabbli? Meta persuna jitkellem dwar logħob responsabbli, Hija f'termini sempliċi meta l-persuna tkun qed tilgħab f'attività rikreazzjonali u ta' divertiment u tkun qed timxi mal-linja mal-famuża linja tal-kontroll fejn dik l-attività ma tkunx qed tingħata aktar importanza minn affarijiet essenzjali fil-ħajja bħal m'huma l-familja, il-ħbieb, il-ħajja soċjali, il-ħajja tax-xogħol. Sakemm dik l-attività ma tkunx qed timponi fuq il-persuna li tieħu l-prijorità numru wieħed, hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Persuna jmur jilgħab, għandu limitu finanzjarju u limitu ta' ħin li jimxi magħhom, imbagħad hemmhekk il-persuna tkun qed tieħu gost u nerġa' nirrepeti, il-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli mhijiex kontra dik l-attività. Il-Fondazzjoni tixtieq tagħraf lil nies hemm barra meta bil-mod il-mod jibda jinqabeż dak il-limitu finanzjarju u dak il-limitu ta' ħin. Fil-fatt kont ne se nistaqsik, hemm xi test li wieħed jista' jagħmel lilu nnifsu, pereżempju xi questionnaire, u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat ikun jekk inti qiegħedx fil-linja ta' responsabbli jew le, biex anke inti tkun taf fiex inti? Iva, ara, biex persuna jasal għall-imġieba tal-logħob eċċessiv jgħaddi minn diversi stadji, minn diversi ħsibijiet u minn diversi sitwazzjonijiet li jwassluh għal dik l-imġieba. Bl-Ingliż aħna nsejħulha antecedent. Antecedent which leads to behaviour which leads to action. Mela, Kif nistgħu nikkontrollaw l-anticident, il-ħsibijiet u s-sitwazzjonijiet li qegħdin iwassluna għall-imġiba ta' logħob eċċessiv? Inħobb insemmi eżerċizzju ħafif jiena fejn persuna tagħmel time management u money management. Taqbad karta u biro, tara fejn jirrigwardja l-vizzju tal-logħob, qed nitkellmu l-logħob tal-azzard fejn inti qed tirriskja flusek. bit-tama li terbaħ dak li tlift. Mela, hemmhekk tara daqsxejn il-paga tiegħek fix-xahar, il-budget tiegħek li lest li tirriserva għad-delizzju tiegħek tal-logħob. Il-budget tiegħi mhux bħall-budget tiegħek, Marisa. Jekk jiena niflaħ li nilgħab €50 għal sagħtejn fil-weekend, kull ġimgħa u nimxi ma' dak il-limitu, jiena nkun qed nieħu pjaċir ma ntellef il-ħadd. U naħseb hekk hu.
Naħseb, Kane skużani waqftek, dak il-limitu wkoll japplika għall-familjari tiegħek. Hekk hu. Jekk inti waħdek u għandek paga ta' xi ħadd miżżewweġ, hemmhekk għandek id-differenza fl-ispejjeż u xi. F'moħħok trid iżżomm jekk intix persuna single, jekk intix f'relazzjoni, jekk intix ġenitur, u timxi ma' dik il-linja tal-kontroll fejn qed nitkellmu bħala budget imma anke ta' ħin. Jekk per. Persuna jekk jiena nista' nirriserva ħames sigħat fil-ġimgħa logħob tal-azzard, importanti li nimxi ma' dik il-linja tal-kontroll u dawk il-ħames sigħat ma jiġux sitt sigħat, ma jiġux seba' sigħat u l-ħin għal-logħob ma jibdiex jimponi fuq il-ħin tax-xogħol tiegħi. Illum nisimgħu b'ħafna każijiet fejn persuni jilagħbu fuq il-post tax-xogħol tagħhom, jilagħbu kif imorru d-dar, jonfqu l-paga kollha minflok jixtru l-affarijiet essenzjali għat-tfal tagħhom. Hemmhekk fejn tibda tinfetaħ it-tieqa, dejjem nirrepeti, it-tieqa għall-vizzju. Fejn il-persuna l-unika pjaċir li hija tieħu, ikun minn din l-attività tal-logħob tal-azzard. Persuna għandha żżomm kontroll, persuna għandha tkun taf x'inhi tagħmel waqt li tkun qed tilgħab. Jiena dejjem insemmi li meta persuna tmur tilgħab ma tkunx taħt l-effett tal-alkoħol u speċjalment ma tkunx taħt l-effett ta' droga biex hi żżomm aktar kontroll fuqha nnifisha. Kif qed tgħid tajjeb inti, m'hemmx età li wieħed ikun ukoll ivvizzjat bil-logħob. Illum it-tfal tal-lum qabel konna nilagħbu b'xi Pac-Man aħna jew b'xi video game konna nixtruha u ddaħħalha f'kaxxa u tilgħab jiġifieri kienet vera bażika. Però llum jiena naħseb li l-logħob qed idaħħal ukoll il-kunċett tal-points. Iktar kemm għandi points, eluf kbar ta' points, allura rbaħt Għin idwek fittizjament għax inti ma tkun irbaħt xejn fil-verità. Imma dan il-kunċett li tirbaħ u tella l-punti jista' jkun li tfal qed indaħluhom f'sistema li inti you have to be a winner, ġifieri fis-sens illi jista' jinstigom biex jikbru u forsi dak it-tip ta' logħob imbagħad jittrasferixxu għal logħob bi flus għax imbagħad la darba jikbru jkollhom l-istat tagħhom, ikollhom credit card tagħhom, allura mbagħad jekk jidħlu f'dan il-vizzju għax Ġudizzju wkoll jekk inti ma tikkontrollhomx it-tfal li tihom tant ħin fuq il-laptop, tant ħin fuq it-tablet kuljum u mhux iktar, pereżempju. Hekk hu, semmejt punt importanti ħafna Marisa, il-kontroll ta' ħin. Fejn jidħlu t-tfal tagħna speċjalment, irrid nagħmilha ċara, huwa tajjeb li jilagħbu, iserrħu l-menti u l-logħob għandu l-pożittività tiegħu wkoll. Inti qed tħaddem l-intellect, fine motor skills, etċetera, etċetera. Hawnhekk niftaħ daqsxejn għajnejn lill-ġenituri biex iżommu l-kontroll ta' ħin fuq it-tfal tagħhom. Mhux li t-tfal ma jilgħabux, imma li t-tfal jimxu mal-kontroll ta' ħin. U li l-logħob bħall-kbar ta' l-istess ħaġa, li l-logħob ma jibdiex jimponi fuq it-tfal tagħna fuq l-istudju, fuq ix-xogħol ta' l-iskola, fuq il-ħajja soċjali tagħhom u fuq affarijiet oħra, u x'hekk. L-importanti li inżommu mal-kontroll kemm ta' ħin u fejn jidħlu over 18 plus speċjalment ta' flus. Ekku. U noqogħdu attenti anke li l-logħob li jilagħbu jkun logħob tat-tfal. Iva. Għaliex qed ikun hemm ħafna logħob u niftaħ għajnejn il-ġenituri hawnhekk. Yes. Dieħel ħafna logħob li mhux tajjeb għat-tfal. li fih ħafna anka xeni sesswali fih, jiġifieri noqogħdu attenti mhux billi jkunu qegħdin ilagħbu l-tfal għax irridu noqogħdu b'seba' għajnejn illum anka x'isibu online għaliex huma free ħafna minnhom, iddownloaduha b'xejn u għalhekk inti tinstalla dik il-logħba mbagħad Alla jaf fejn hi fejn x'isir minnha. Illum meta tixtri logħba għat-tfal tiegħek fuq wara ikun hemm l-età. L-importanti li l-Peggy jgħidulha importanti li nimxu ma' dik l-età. U t-tfal tagħna jilagħbu logħob adattat għall-età tagħhom. Jitgħallmu anke ċertu affarijiet mhux meta jiddeċiedu huma imma meta jkun il-mument propizju għalihom. Għalhekk noqogħdu attenti għaliex kif għedtilkom dawn huma logħob forma ta' cartoons, ħa niftehmu eżatt x'inhuma, li anke jitilgħulek pop-ups. fuq il-screen tiegħek biex inti tniżel il-logħba, noqogħdu attenti għaliex it-tfal qed ikunu esposti għal ħafna affarijiet li mhux sippost ikunu esposti għalihom. Kane, ehm, x'parir tagħti lil min hu vvizzjat fis-sens mela l-ewwel ma rridu nagħmlu lil persuna tindividwa li għandha problema. Iva. Min hemm il-punt ta' iva, iva, dak dak l-aktar punt importanti li persuna taċċetta li għandha problema u li persuna taċċetta li għandha bżonn l-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk, sempliċi telefonata mhu ħa tagħmel deni lil ħadd. Ċemplu s-servizzi ta' għajnuna tagħna tal-Fondazzjoni 1777 għandna staff imħarreġ sena sħiħa ċemplu ħalli nisimgħu l-istejjer tagħkom u Mill-ftit tagħna nippruvaw ngħinukom kif nistgħu. Barra mill-servizz tal-1777 għandna wkoll is-servizz tal-chatting anonimu fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt fejn persuna tista' tidħol f'din il-faċilità u flok issemma' leħinha via t-telefon, tiċċettja permezz tal-kompjuter tagħha. Żewġ servizzi li huma anonimi u l-kunfidenzjalità tinżamm b'mod assolut. Tajjeb wisq, 1777 dak li huwa n-numru tal-Fondazzjoni għall-logħob responsabbli jekk tafu li għandkom l-għajnuna intom jew xi ħadd mill-familjari tagħkom jew saħansitra ħbieb tagħkom tindunaw Sempliċi, kif ħa tinduna? Jiġi jgħidlek pereżempju ara tislifnix hundred euros għax dax-xahar ma nistax inħallas il-kontijiet għax m'għandix flus, meta taf li dan jaħdem bħalek, hemmhekk u taf li forsi jiffrekwenta ċertu postijiet fejn inti tilgħab, hemmhekk dik hija bozza li għandha tixgħellek li dik il-persuna għandha problema. qabżet il-limitu ta' kemm suppost kellha tilgħab. Għalhekk importanti wieħed seba' seba' seba' dak huwa n-numru fejn wieħed jista' iċempel għall-għajnuna anke tistgħu tibqgħu anonimi. Grazzi ħafna Kane. Grazzi lilek. Nispera li forsi din ir-rokna waqt il-programm tagħna qiegħda sservi biex anke dak li jkun jiftaħ għajnejh. Għaliex il-logħob jista' jwasslek għal problemi ħafna ikbar. Hawn relazzjonijiet li tkissru bil-logħob, familji li tkissru bil-logħob għalhekk importanti li tieħdu azzjoni immedjata. Grazzi Kane. Grazzi. Grazzi l-Fondazzjoni għal lob responsabbli.
Immorru għal dak li jmiss fil-programm Kalamita.